Nyakisumo riambo, riambo tit. Ane. Nyakisumo Eh. pimne chweri wach. Omari- Omari ineno gwenono? Bwana nowe mana gwenono nikech nanene.
Mm. Steve Old, Steve Kalene. Mimi kono gumu. Eh, kono gumu.

Chiw mari. Ne, Nyaki bed- sumo. bed ane piny Nyaki bwana.
sumo. Bed piny. Oh, Mari, ma- bwana ni Mari- Mari Ne, osidi. bed piny bwana. Mari osidi. Ma- bwana ni Mari osidi. Ne, uwacho nang'o yawa?
Omari jan- bwana ojambi mane ikelo kani bwana ni mare koro ok anya pimo Ne, Om- Omari ni nigi dhako, nyaki sumo. Nyaki sumo pimne chwari gi mokeli. Ing'eni an gima gima pod uwacho ka winyi kech an awinjo mana kia Nyakisumo Nyakisumo. Ma tinde chiegi riambo riambo tit. Ane. Nyakisumo. Eh. Pime ne chweri wai. Mari bwana ni mari koro zidi. An kijana niko kinyanda. ndani. Apenyo mari. Ma ma wuodi. Inga ma siduru igni mang'enyo mari. Ma wuodi. Seda ka karibu igni apara kende. Ne. Ma yini gi mara mara kana sa me nindo. Okel ni wai. Ah. Sam ne pima ne gi motimore. Iseda ko sida ko lika igni mala apara. Beni ga apara. Ana Enig ikelo apar. ka. Enig ni apar donge. Mm. To kijana ni nyinyi kelo ka pok ato ka oducha deka. Makata ota an gadier. ingine adwa neno kona uru niya ang'o otimore An gadier ni bwana ni kata mana deposit ne pok odake. Pok otiyo kata mana dweche adek to bwana ni osedonjo gi tim moro ma nyoro kaka nyicho lunyo gwenda mokalo cha. Achaka yudo bwana ni kendo gi gwenda machielo. Ah, uneno Eh, Ko- konauru gima otimore mineno gima otimore ineno sa apar gariyo ma piny lengo sani ni ayudo bwana irando kalawalawa gwenda ching maluonge obwok Omari.
wana kare timbe gido nusu Omari.
Ing'e ni mane rachni? Nini kokel ni wach chiegi ni kokelo ni wach ni. eh. ok chiega Eh? aneneno baba ni osiepna to an bende mana Iwuon gi. Ang'o timore? Winji nyeni ochaya achaya. En mana ni en achaya. Namba achiel gima nyaka ong'e na jasuba. Iwinjo kuma kelo no.
Piny ko giko jambo, korona sani nitie. Koso onge? Omari duok, adong' en tie. Eh. Dong' ikono wan watim exercise. Mm. Koso pok iwinjo kowacho ni timuru exercise. Odhiambo kodhiambo aringo ga. Tadhi apiem ga gi punda. Bosi kelo ni report ni nayombo punda. To punda jirani.
Gira oke mana. Achaka, achaka piem gi guok. mawuok to yomba rando e tok ode ka beno kelo ni report mwandu na manyaka beno kelo ni report kawuono ka na piem gi gweno adier ma kene na piem gi gweno tayro ka gwende ne en e gweno ma ovyu mugi na ingo ko ode matin ne e dase ma najuke to ka ma kene i iro ko ni pimo speed gweno ko suni ne en mana speed adwa ng'eyo ni to gweno to ingo maromo nade To ka gik ma aleng'ora na make nita. Umani kwa nani? Bula bula gweno no. Bwana ni. Pengi nago. Inge ni gweno ni. Eh?
Ni gweno no. Mm. Kane dong kane aja kuto na kale. Mm. Ene ode kose noda.
Arun gweno no nge kanyo. Ina no gweno no kaka bwana no la. Ina no gweno no. Iwinjo mari.
Mm. Yeno dwok question. Mm. Gweno ni. Mm. En kanye sama owuyo ni. Ma gweno no ni gani? Ineno gweno no? Gweno no sani to en oda ndiyo. Kisurumo. Mm.
Akoni ni anena lao gweno to kaka mako tatimore nade? Abolo kasi tieko sipi. Omari ineno gweno no? Mm.
Mm. Bwana no we mana gweno no nikech na nene. Mm. Eh.
Omari. Mm. Kinyo moko to nitie. Mano kinyo. Ana wuon minena ni. Akawo gweno tabola bola piny sa ba no kaneni kata. No kaneni adier ma Nyasaye. Mano ni bwok. Eh, Abuok nini kanye? Eh? Opata nini kanye?

Wach gweno ni wo. Wawach uru kiny. An aonge. Iwinjo mari?
Mano kaka ikawo ga side pile. An onge bura machaka bede mar gweno nasekwero. Nikech ijakuo. Eh, no, Koro- Onego bede na jakuo mokwongo Iya. sani e in gi evidence. Idar. An gi evidence. Idar. Iwinjo yo mari? Ing'e gima omiyo awacho kamano?
Iwinjo? Ling'e ne bwana, ugona koko. Ing'e gima omiyo awacho kamano? Ok inya kona ni nipim gi gweno shwali. Ere kaka inya ni nipim Mali ing'e ni ni- ni- eh, chalo ni nioma Nairobi ka mondo isanda. Omadhi nindi bwana uru nindi. Nioma Nairobi ka mondo isanda nikech adier makende nyien owacho nyaka nokwalo patona ni e ode mano kidwa Winjo wuoyi. dhok mar kwalo.
Owacho niya noyudi ti noyudi kilawo gweno tibuok miwe opato. Awe gweno kosa we An opato. go nyaka e ot sane ya. Omari, na we gweno a- abwoka we gweno kosa we opato.
Iwe opate wanga yo kamane lawe gweno. Gweno chano e. Longa. Longa.
Gweno chano e.
Ya ne, au kinya mundu tich. Omari winji. Kinya mundu tich ya wan wach gweno ole plot ka. Iwinjo. Ngani ka ti dar na dar no e no bon. Dar ngat ni, ngat ma ti kelo kani dar odhi kuma. Nyocha se wacho maber nadwa dar nu. Mundu bedi gi. To dagi se dar.
To dong Nigole pod kanye? atieko mana rent. Nigole kanye ng'ani nigolo Dong ni- kanye? na- niketa ma chulo dweche adek. Omane penji ng'ani nigolo Ma kanye? wuodwa. Koro iwinjo.
En wuodwa ayu. To joka wat joka waya be tindi konyo ga Nairobi ka. Joma ketho nying ji malisi. Koro Inyo ne- ya nyene riemba.
Oriemba nige chawatni. Awacho ni ya. Mondo jak moro dong kacha mumu ni. Ne, chapu. Onge wany. Chapu. Koro iwinjo mari. Ah, ah, ok dong winjo gi- ok Wanyisi dong winjo gimoro wach- achiel. Anta mana eh, akonu mana gimoro achiel to ber ndi. Wewu kaone pacha no tin. Mm. Ober. en niya waweuru yware lande kata opatona mokwalona awene to waweuru yware nikech achiegni dar to gima nasefwenyo ni ok achak alawo gweno nikech gweno to ahingo gi sipidi sani adwa dhi lawo kwach gi gik moko machalo kamano sawa dhiuru ne mano ng'ama biro lawore kodi onge kata ilawo mana kwachi kata ipunda miwacho ni

Nikech kata ka dong' agone wa usime sani gi gik matimore na yeno ok ber. Donge ne ta- ta- tabia mag gine na wende. Steve Ol, Steve Kale nende. Ne koro un- piny otieno to gine. ah, Jokano, jokano ema dhogi ng'eny koro iwinyo. Adwa dhi ot. To gima okona ni akia gima kwano manyien onego nikech ing'eno ok odwara nitie mama moro machalo ni achichego. Mm. Koro ema oyware ne kode koro. Oya, ore- iwacho ni idwa dhi ot? Eh, one- onego adhi ot to wud- wud- wud nera aneno ni jakanono gima onya timo ating'e ni be onge lakini aneno ni kaber to ayudo kabe kom ni roma maber ok aywe yweya kiny adhi kiny Mm, Me ama na suka mo. Me ama suka mo.
Steve ngema ne suka cha. Mm, Nika chingene yo kanu ki kame style mane me kuna pam kondege cha. Ngano nyalo liwi mapadi. Mera. Yo go chungira. Ngawri wene kitaya no bwana, an kinya dhi tich. Yo eh onge waji.